Faly miarahaba antsika amin'izao fandaharana manokan'ny Média Don Bosco izao. Ny resaka finoana no anombohantsika izany. Hanazavana bebe kokoa ny andraikitry ny Kardinaly sy ny heviny. Tsindrindaona ny vahoaka Malagasy niandry ny fahatongavan'i Monseigneur Désiré Kardinaly Tsarahazana teto Madagasikara, ny folo jolay lasa teo. Tomefl hatrany ny lalana nizorany, nanomboka teto Antananarivo hatrany Toamasina, toerana iadidiany. Samy manana ny fihetseham-pony sy ny heviny ny olona manoloana izao fahazoana Kardinaly vaovao izao. Andeha ary arahantsika ny fanadihadiana nataon'i Fredrine Ratovoavelo teo amin'ny sariny ny Aza Tia Nanera. Tsy omby tratra ny hafaliana. Faly ka. Faly be izay. Hafaliana tsy omby tratra. Marina izany. Hafaliana no mameno ny fo satria manome endrika vaovao ny fiainan'ny Fiangonana eto Madagasikara ny fisian'ny Kardinaly, raha ny fihevitry ny maro io. fantatr'izy ireo ve ny asan'ny kardinaly tsy za tsy de mahay firy mbola valo taona lasa no tsy nisin'ny kardinaly teto madagasikara ao ireo miezaka mitadidy izay nataondre teo aloha ao ireo tsy mahalala mihitsy any ka tsy vitsy manontany hoe Inona tokoa moa izany ny tena andraikitry ny kardinaly? Ny kardinaly dia mpanolotsaina manokana ny ny papa ray masina ka afahany mahafantatra ny zava-misy marigny eo amin'ny fiangonagna amin'ny toeragna anankiray amin'ny firenena anankiray ary ihany koa afaka miantso raha misy fivoriana raha misy filankevitra tiany atao miantso Ilay kardinaly izy. Ary ihany koa misy paroasy manokana moa isaka ny kardinaly any Roma. Dia izany ihany koa afahana mifanerasera ho an'ny kristiana any Roma. Ka raha tsorina izany mpiara miasa mikaiky amin'ny papa ary koa solontenan'ny firenena anankiray eo agnatrehany. Mpanolotsainan'ny Papa Ray Masina, afaka miresaka aminy mivantana ny momba ny fiainan'ny Fiangonana sy ny fiainam-pirenena ny Kardinaly. Midika ve izany fa solontenan'ny Papa Ray Masina eto Madagasikara ianao? Ah, zavatra hafa indray iny. Ah, ny nonce apostolique no tena solontenany ofisialy eto Madagasikara. Fa ny kardinaly dia mpiara-miasa aminy Mpanolotsaina aminy izay. Ireo kardinaly telo voalohany dia nonina sy niasa tao Antananarivo. Ianao ihany koa ve hipetraka ao Antananarivo aorian'izao fanendrena anao ho kardinaly izao? Dia eto Matavihany eto Toamasina ihany no hipetrahako. Voarakitra ao anatin'ilay armoire ina ny mari-piandrianana maha-eveka azy, ny fanamby itantanany ny vahoakan'Andriamanitra. Arahantsika izao ary ny fanazavana entin'ny Monseigneur Désiré Cardinal Tsarahazana momba io fanamby io. Ny armoire-ko nanomboko nahapretra ahy iny, ka raha mijery ianareo misy sarina sambo any amin'izy iny, dia misy sarina vary, misy tanimbary ary misy tranokely.

Ka rehefa miaraka amin'i Jesoa Kristy tarihin'ny Fanahy Masina mandresy mandrakariva, na manonja ny ranomasina, Jesoa Kristy manana fahefana hampilamina ny ranomasina ka mandresy mandrakariva, ka resena amin'ny tsara mandrakariva ny zavatra manahirana. Miandry fiovam-penitra ny vahoaka malagasy, miandry fiainam-baovao noho ny fisian'ny kardinaly. Zay aloha zao tena za zany tena tonga vao egny fotsiny hoe nahazo cardinal Madagasikara de tena tonga de courage be tonga de faly be foko hoe mbola tena fiovana lehibe mihitsy zany zay amin'ny na eo eo amin'ny fiarahamonina mihitsy zany eo amin'ny fiainan'ny mponina rehetra andavanandro mihitsy zany e. Mbola tena fiovana be mihitsy zany zay mbola tena tsara mazava tsara fa tsy mpanao miracle ny cardinal na mpanao magie fa ny fiaraha-miasa manenjana ny olona hiezaka ary mitory ny vaovao mafaly ka ny teny izay atao ary koa miohatra izay atao angamba anenjana ny olona hanao tsara ka dia tadidia mandrakariva ny cadeau izay Tiako anareo. Vakio rehefa miasa Roman 12 21. Aza magneky resy ny ratsy ela Ny ratsy resy eo amin'ny soa Dia izay ary aloha ny fiarahantsika tato anatin'ity fandaharana ity. Misaotra anao izay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana an'ity fandaharana ity. Mandra-pionatra!